Bab, ma gurgurçê nergî me bax min. Nexêr kurê min. Belê padê gur ku hê xwe dede min. Û dê wê ket ewa me bivê.

Hewa çi bi serê birayê xwe Yûsivî înaye. Serê xwe bilêk ya ber siva me bide lawî. Ê gurgî û sivê xwe. Vî tirawa dikin. Gurgî gote min min we nekiriye. Û gote me ez çişî û sivî nizanim. Gurg? Belê pa. Gurg dê çawa şêt me bêjî? Min jî gulê bû. Demê gurgî axeftî. û gotî ma li Yûsifî nekiriye. Dan pê danê bigen ka we çi li Yûsifî kiriye çinkî demê bi ser ve çî û hewa hişta derfetî amayî. Ev hem ji destpêkê were dibêjîne da bab, gurgî Yûsifê xwarî. Got niha xwe neyêx nestoyê gurgî da. Ev çenda hatiye serê Yûsifî gurgê di mirov ya kirî. Xwedê bi zivirin û rastiyê bêjin.

ji ber hejê kir nate bo min. û eger tu yekê wekî Yozer Seyfî bidanî kurê xwe, dê geleka pê dilxweş bî Zûleyxa. Çi tişt dilê min xweş nakin ji bilî hejê kir nate ya mezin. Û Yozer Seyf jî dê rizgirtineka taybet hebît, çimkî diyariya te bû. Zuleyxa tu bijî eger rojek bihêt û me zarokek hebît. Ew ji diwekî yo zersîfiyê ciwan û balkêş û aqil bît. Çêd bî. Û ez ya pişirastim ku ew jî diwekî yo zersîfiyê şaraza û zana bît. Erê baş e te çi kiriye heta xatîna Zuleyxa wisa bi vî rengî stayîşa te biket?

Me bi xwe gulê bû. Zileyxayê pûtî barî biryar da wî bida nûekî kurê xwe. Ji rast e? Ka bêje min usersî firazî bû bû bê çendê? Ê ew îdeyî nekir. Bes wisa diyar bû ew ê razî ye.

Belê ya ez zanim ya girêdayek li ser sîfî be. Erê şasa te biryar daye ku tu wî wekî kurê xwe bidanî? Xweş hilbijartine ma ne hosa ye? Belê ba ev çende hene ya ev dijet gel dabûne rîtê di me û hizir û bîr û bawerê di xelkê Misirê. Yuzersîf kesekî biyanî ye û jin fişekê kêm e. Nêwaş hejî ye bi jineke wekî te wî bidanîtin wekî kurê xwe. Demê min dana kurê xwe, paşê dê behsî wê hête kirin û dê bîte xudan cihekê bilind. Wê sebare tu ji ro bîr û bawera tu dê çi bê jî? Ma tu çi dizanî xatîna min, belkî ew dijminê Amonî bît û berhingariya ayînê xelkê Misirê bike. Axiftinê te gelek seyr in. Şikla biçîk bî te ça dibê dosa çemînî. Çinkî tu nazik in û te ça dibê dosa ixîye bin destê xwe. Ez amojgariya te dikim tu lêzivirînekî li biryara xwe bikey. Çinkî ne di berjewendiya te de ye. Hîç rengekî ez li biryara xwe lê venabim. Û bi tenê ez daxwaz ji te dikim tu piştevan bî digel min û min çi dî nevêt.

Wa rosa gote min ku dê pişta xwe de te xwedawendî û dê çêt peristina xwedayekî dî ketin. Ev e çi axiftinê bi kêr nehatîne tu dibêjî? Ew tenê hişta zarok e û min çawa divêt ez di şemî wisa perwerde kem? Anku wisa dibîte xwedan kesayetiyeka ciwan. Ewî ber heft keç sibahî wê ve di hemî rojan def min bît û min divêt ez wî fêr keme nerî dêt min sirê.

Ez çê hatîm daxwarina rêzdar Potifarî ben. Nexwarina û naxistina heta Yuzarsîf amade dibî. Mane ew yê bûe berpirsê xwarinê li koçkê. Ev e çenzîka belav bûe di nav sinûrê di koçkê de. Min ya zanî Zuleyxa û Potîfar hez dikin wî bidan wekî kurê xwe. Xwe vedin, xwe vedin ev e rêzdar.

Û ji ber hindê kohanê perêzgehê hemî di qelew in. Gelê hevala hemî kohanê perêzgehê roj bi rojê qelewtir lê tên. Eve jî ji ber bereketa xwedawendî ye. Oyê tu wekî me jî yê ji ber Sedat mirin. Niza eve çi ye? Badê çi çêbî deke xwe dawin bereketê nav de nav xwarinê da. Jiyana we hemî xwarinê ve ço xeberê xwe bide naz dikê xwe. Ev çende bila bez bî. Eger hîn fêr bibin ji xizmetkarê perîzgehê hema her çi nebî di rêzê li xwedawendê xwe bigirin. Di gavê kesek neşêt bê dest tirya yo zar sîvî tiştekî bibe. Ya tîya nivîsîn ku ji mora ku hanin perizgehê pênc kes tenê ne. Di coj ber hindê xwar û pênc kesa tenê diben. Ma heta di van xwaran a çî. Em di xwarina bîst kesa beyn wekî berîn û keme birîn.

Hevedît gelî hevala çawa hatina rezîl kirin. Heta gav ki kes neşiya bersingê wana bigirîtin yû zersî. Dest xweş. Dest xweş. Ev zarokê gelekî